Insellmulkom, illum għandna programm esklussiv tista' tgħid magħna għandna persuna Mirjam Cassar li ħadd irrakkontalna mill-esperjenza tagħha minn dak kollu li għaddiet u minn dak kollu li għadha għaddejja minnu. Għal daqsant ngħaddu mill-ewwel għas-suġġett. Insellimlek Mirjam, grazzi ħafna li qiegħda magħna llum. Sabiex jifmu eżattament x'ġara u l-każ tiegħek x'inhu, forsi tgħidilna Mirjam Cassar Il-ħajja tagħha kif kienet qabel? Um, ferħana, healthy, mur xogħol, ħobb ix-xogħol, nagħlem. Um, kont persuna attiva u sportiva u xek. Ja, kont nimxi, mur nom, um, nikol tajjeb, noħroġ, I mean, I have had quite a normal life, you know, inta ma tfal, etc.
Iżda mbagħad ġara. Daqqa waħda ma nafx meta eżattament. Naħseb sena u xi il-fuq minn sena ilu, sena u xi ħaġa. Tejt inħoss ċertu affarijiet strambi f'ġismi, toqol ġo saqajja, toqol ġo ġo l-ekstremitis ta' ġismi, infatti waqajt, waqajt, ksirt siqi, għamilt taġimat ma naħdimx, un bat rġajt waqajt fuq dari. Bad bdejt speċi at the end of the year ta' Uġiħ ta' zaqqiet, ġifiri, at the end of the, at the end ta' 2021, kelli infezzjoni, UTI, ħadd antibiotics, erġajt kelli żewġ infections oħrajn, herpes zoster, bla. Imrat wara u koll ġifiri virus. Su kien segwenti toħroġ minn ħaġa u titħol iva, fuqra. Iva, u bat ħat l-antibiotics ma qablu xmijaj, u minn dik nar lem kelli problemi bistonku, change in bowel habits, simmur toilet ħafna, ġifiri, too much, ġifiri. Ah?
Fej qabel dan. Fej qabel dan affarijiet għat ma kelli dan affarijiet. Umbat, you know, mortant um, gastroenterologist biex nkun nafx għalfejn ġali jekk, you know, minn għal antjeta, ħadd opinjoni oħra, um, għalli, um, you know, biex nagħmel kolonoskopi, endoskopi, U għax mort tant ħaddieħor ħalli dan ma nafx ġifieri. Għalli, għalli inti mitix priorita. Għetlu ma dak il-ħin kien naksab xi ġunju, already. Konċaj li xi tlat xhur, erba' xhur, kind of immortal li tafrik, you know, kull ma nikol speċi, ma nżomm xejn u bdejt nitlef il-pis. Tħossok. Tħossni mux xi ħaġa mux posta. Iva, iva.
U għajmina, u bdejt nibza speċi u għajmina, you know, għalli inti mux priority. So, ma definixxi xi tkun. Għax minix għax bes minix cancer patient, għax kont għamilt virtual colonoscopy, ma der xej, ta' barra minnaw, allura għalli minix priority. U fl-istess ħin bqajt ħażina. You know? Okay. U kellek appuntament mbagħad. Mhux miegħu, għax imbagħad eh, qed whatever, you know, I mean, ma nafx l-opinjoni tiegħu dan kif kienet jew whatever. Mort eh, ħadd parir minn tabib għalli um, mur privatament. U, you know, uh, u mort privatament ukoll biex nagħmel endoskopi, kolonoskopi, Kien hemm xi affarijiet, inflammations, etc. Um, u u der li koll kelli H. pylori, ħadd antibiotics oħrajn u bqajt għaddejja. U mbagħad spiċċajt, I mean, in the meantime kont qed nagħmel ħafna testijiet tad-dem, um, stool test. Kemm privat u kemm mater dejja tnejdu xek. Ja, iva, biex narax, you know, kif, kif għanoħroġ minna di. No? U um, niftakar fis sajf li kelli dry eyes, bdejt nħoss nixfa, l-aptit li nixrob speċi ma kienx normali. Um, u jina bdejt nħoss ħafna nixfa fis sajf kont nħobb is sajf jina mur I couldn't stand the sun anymore, bdejt nħoss kelli rashes u affarijiet bħal daw. Tibdil sħiħ tista' tgħid. Xini tibdil sħiħ, is u bdejt naħseb li qisu xi ħaġa tattakkani. minn ġewwa. You know, testijiet ma jaraw xejn, mort għand, you know, ħabibu tiegħek li mort nutritionist, mort, you know, ħadd il-parir tagħha, no, no change whatsoever, things got worse. Um, um, you know, ma nafx, bid-demmijiet bdew juru ċertu affarijiet, you know, għandi biċċa ħażina lem, biċċa ħażina lawn, but nothing kind of li it-tobba li għadu allarmanti, you know. Um, u rejtom u koll nutritionist, għalt li, you know, dik kienet nutritionist, ġviri mux mux tabiba, but, you know, rejt il-għajla il-testijiet koll għalt li Sa Ġunju kont ok, għat li jħad perfect bloods and perfect, għat li mill-Ġunju lem. Things changed. Jider jimmarka yeah, li things changed. Things were changing.
Eżatt, yeah. ġifiri ħareġ fit-testijiet. Yeah. Li minn ġunju lem yeah. madomx l-istess. U għet nejt il-tobba feċi li sen, għawnek għaw, le, le, toqt il-xati kasa, tix kas, you know? U meta t-tobba, per eżempju, nejdu tmur għandhom jistaqsuk forsi minn xiex jista' jkun beda dan kollu. Beda jgħidu li ansjeta, ma ansjeta, ma konċ ansjuża qabel. Ġifieri daw qed jgħidu ansjeta f'daqqa waħda Mirjam. Ma konċ ma konċ ansjuża at all. I was living a happy life, ġifieri I was okay, you know? Ma meta bdejt narani, mur il-toilet, kull ma nikol, you know, changing bowel habits, changing in my appetite, change in. Bil-forsa b'dek la ta' mbagħad meta tara. Psikoloġista qalt li it's only normal li meta ma tafx għandek ka teqgħod tinkwieta, it's not the other way around, it's like the chicken and the egg, what came first, no? Allura, um, to the point where I'm seeing myself deteriorate. U bdejt imur l-isptar, you know, eh, iżommu l-isptar. Tidħol b'emerġenza jiġifieri tkun muġuwa. Iva, iva.
Ah, ma nafx, naħseb tħalt xi seba' jew tmien darbit patient. Imbagħad imur l-emerġenza, you know, ma nista' nagħmlu lek xejn għax il-parameters ikunu all right, okay, vera qalbi għadha tek tek u hekk imma um, to the point where to the point where għandi nixfa kbira, my whole my whole skin is all dry. Um, my nose is dry, my sinuses are dry, my mouth is dry,

tħossok taf. Tħossok u jekk inti taqbad taqbad ġilda tiegħek tista' taqbadha tolliha minn fuq u tinduna li hey, something isn't right. Filli kont mara b'sakti sabiħ soda u filli ġejt isni qed nitmermer. Daqqa. You know, it's like something is drying me up from the inside out. From the inside out. U kieku kelli ngħidlek kien hemm xi ħaġa li taħseb li inti seta' twasslet għal dan it-tibdil ġol-ġisem, kien hemm xi episodju forsi li. Kulħadd ikollu affarijiet I mean, life isn't easy for anybody. Imma forsi kien hemm xi jien naf. x'intervent jew xi ħadd xi mediċina jew xi ħaġa. Ah, well, meta you know, I follow the doctor's orders all the time, jiġifieri, and reluctantly ma xtaqx nieħu l-anti anti anxieties. Meta ħadthom ġejtar. U meta ċertu tabib qed l-listen ġejtar, beta jirrabja miegħi, Mela ma nistax ngħidlek iktar bla bla bla. Ah, kelli rashes, kelli nixfa ġaħalqi, ma ġejċ ma ġejċ għall-aħjar waqqaftom. No? Wara wara wara sitt ġimgħat waqqaftom għax għax qed li I'm not getting better. Ħa waqfek daqsxejn, ġifieri kieku kellna mmorru lura u ngħidu inti kellek healthy life, kont attiva, kont sportiva, kont tikol tajjeb. Doesn't make sense. Eżatt, imma x'kien hemm taħseb inti ġifieri mbagħad wara dan kollu Kien hemm xi ħaġa li ġrat ġo ħajtek u mbagħad bdejt tara daw l-effetti? Kien hemm xi. I mean, ovvjament l-esperjenza ta' COVID ma kienet sabiħ għal ħadd, you know? Okay. Filli filli qed noħorġu. Inti ħadd il-COVID?
Le, ma jidhirlix li ma nafx kemm il-test ħadd il-isptar biex għax meta tfitħol pazjent irid jagħmlu l-COVID test, ma nafx kemm il-darba iswa bamilt. Imma So, to my knowledge, għat ma kelli COVID. To my knowledge, issa ma nafx. Il-vaċċin. Il-vaċċin, zgur, ħadd snejn AstraZeneca u ħadd il-Pfizer. We were pressured to take it, obviously. Jina, u jina niftakar, jina, speċi, ma nixtieqx nwaħħal fil-vaċċin. Imma, imma qalbi ħabritni, please don't take it. Meta kull darba li mmur nħoda, nibki. You know, it's like qalbek tħobrek, tħodix, tħodix, imma Ama, I follow orders, I wanted to follow orders, I wanted to be compliant, I wanted to not get anybody sick, I didn't want, you know, kieku kienet nġiz kuxjenza kieku naf li jiena I would get someone sick, I, I, I work with young people. Ma xorta komda?
Le, ma ħassejt nix komda, but I did it anyway.
U kiku kelli ngħidlek ma nafx dan beda daw l-effetti, daw is-sintomi li qed nistemmu issa. Ma nafx jista' qabel jew wara. Le mhux qabel.
Mhux qabel. Mhux qabel. Ma kontx ma kont ħelti. Okej. U mbagħad isu wara ma nafx. Ma nafx, I mean, għal xi wakal fil-dak. Eżatt. Għax jista' min. Hemm ħafna It seems to me like something is attacking my body. You know, it's like my body is trying to fight and it's attacking something is attacking. Ħadd sissa, well, hemm xi tliet tobba qalu li jista' jkollok jista' jkun għandek dil kondizzjoni. Infatti qiegħda um, taħt speċjalista li kont għand ieħor u li btant għand ħadd ieħor speċi, rheumatologist u uh, U għadhom għaddejn bit-testijiet. Yes, of course, u għandi testijiet coming up, imma l-affarijiet ġigravaw

Jiena bniedma I'm a strong person, but I'm worn out. Għas nista' nieħu nifs fil-lejl joħroġ id-dem minn ġo mniħri, bas għas nista' nisqa' nħossu mniħri. Immaġina li inti tobbattilhom dan kollu, mhux hekk. Għaddi kif imur l-emerġenza, you know, għaddi kif imur uh, il-poliklinik. Tabi, għaddi biex xidix xitri diname, xitri diname, what do you expect of me? Għattela, oh, you know, it's like, Just because I'm not looking my best and I'm not feeling my best, you know, I'm, but I still need. Tħoss li hemm xi ħaġa trid tiġi investigata biex tara dan kollu x'inhu. X'filli filli kont nidher mod b'sakti, filli f'daqqa waħda, you know, bdejt deterioratja ġifieri at a rapid rate. Which is doesn't make sense. It doesn't make sense to me. Mela. Fatti tabib wieħed minnhom għal inti Da kollu beda wara wara wara wara vaccines, għatlu staqsini ju, tabib, musan semmi minu, mhm. imma u dan irrifera għal marda partikolari u żewġ, you know, uħat opinjoni oħra u they're pointing to this kind of disease or syndrome, but irrid nistenna biex nagħmel testijiet. Imma qed ngħidlek I'm really at the edge għax I, ma nistax ma niflaħx iktar. That's good. I mean from top to it's something minn ngħidu systemic. Qed tattakani minn fuq is-isfel. U uh, iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tħoss l-effett tagħha. Ma nista' vera, anke biex niġi, anke biex niġi biex nagħmel intervista. Le, eżatt, ġifieri nistgħu veru kienet. I feel so bad. I just want to know what's going on and if there's a cure. I mean, xi kultant ngħid if this is the end of my life, well, I'll have to accept it. I don't want it to be. Imma kulħadd ikun jixtieq ikun jaf għal s-saħħa tiegħu. Immaġina jkollok xi ħaġa tieklok minn ġewwa tnixfek minn ġewwa minn barra ma tkunx taf x'inhi. Jiena bnid ma soda, imma I need help right away biex nkun naf xem. What is it? Mela, ħan jihdu telefonata ta' ħabib tijak fejn dan dejjem wara s-sapport tijaw u Mario ċempillu biex aħna u koll jispiega minnaħa tijaw Jismu Ray, insellmulu minn hawnhekk u grazzi anke tal-ħin tiegħu, biex forsi jgħidilna wkoll rigward din l-istorja ta' Miriam. Forsi tista' tgħaddi l-telefonata, Mario?
Mela. Qed nitkellmu dwar Miriam Cassar. Ħabiba tiegħi. Mela, jiena ġejt involut fil-biċċa xogħol ta' Miriam meta f'xi żmien is-sena għaddiet ma nistax niftakar ix-xahar eżatt li telgħet post fuq il-Facebook page tagħha fejn qalet li hi kienet qiegħda l-Isptar Mater Dei u biex ehm, dawk li qed jaqraw dik il-post ehm, iġibura xi ikel għax li kelma kienx ehm, tajjeb. Jina ċempiltilhom u saqsik għalfejn kien qed hemmhekk u spjegat li fuq fuq x'kien il-każ. L-lider għal dak iż-żmien ma kienx l-ewwel darba li daħlet l-isptar fuq il-kundizzjoni tagħha. Da bażikament il-kundizzjoni li għandha hi hija li ġisimha f'daqqa waħda beda jiddeterjora. Fi tilef il-muskulatura tiegħu, All right, i ma tistax tixrob, ma ngħidu ma tistax tixrob fil-waqt li n-nies tas-saħħa jgħidulek eh, li kull persuna għandu bżonn bejn litru u nofs u ġiex litri ilma kuljum. Jilqas tikla ta' kafe ma tista' tixrob. Għax il-ardara jemmina l ta' ħarsijiet, għalajt eh, u barra minn hekk jiġifieri jkollha tmur it-toilet frekwentament. u per konsegwenza titlef il-fluids mill-ġisem u tkun dehydrated. L-istess ħaġa għall-ikel. Ma tistax tiekol ikla kif niklu kif jiekol persuna normali. Ġilgidmet kollox u daqshekk ċaw. Rajt ehm, jinżel kollox ehm, ġew water closet. Jina għamil żmien nakkumpanja, fina żmien għamil ċuri ġifieri nakkumpanja għand ħafna tobba li jima għandhom u professuri u speċjalisti. Mater Dei, Right, Mater Dei jgħamlu l-istess range ta' testijiet għax għandhom serqa eh, SOP li t-tobba meta jkollhom ċertu kondizzjonijiet jridu jagħmluhom. Alright, biss daw il-da jagħmlu t-testijiet tad-demm, testijiet tad-demm joqogħdu rajħi. Biss hekk persuna jħares li għad persuna. Alright. Um, jinduna that not everything is in order. Her body is not what it should be. Um, u da minkejja l-era tagħha. Sewa, Miriam kienet tiġri, għanajt, ehm, fil-road runs u kollox, ġifieri suppost il-ġelem tagħha għandu ċertu muskulatura, dik hi m'għandix. Il-xaħam qed jevapora, ehm, u wieħed serra anki jdejha. Ninduna li l-muskoli qegħdin flibi, very very very flibi. Sewwa. U kull darba ġifieri testijiet fuq testijiet u daw it-testijiet ma jirriżultaw xejn. Biss hi ma tiflaħx, hi ma tħossix qiegħda f'postha bl-ebda mod. U mhux kif qalu ċerti tobba, it's all the fruit of anxiety. Għandi nies jiena jbatu bl-ansjetà minħabba problemi fuq il-post tax-xogħol. Huma nxtorbux ġisimhom kif fil-fatt inxtorob ta' Mirjam. Ehm, Sfidi l-biċċa xogħol ilha għaddejja għalet minn xejn li ehm, jisir għattama li mamniċ nefqet patrimonju ta' flus biex iżżur tobba u professur u speċjalisti. Huwa kultant joħroġ xi ħaġa which is not in order. U fil-fatt eh, xismu she's now getting very very desperate. Aw kieku kont jien fil-pożizzjoni tagħha naħseb kont inħossni l-istess ħaġa. Minn dasek. She's not getting any better. Alright, um, kull persuna she needs support, big support. Um, Fil-fat sirt naf reċentement li qed jaħdmu biex jagħmlu um, eżami tal-frit, meta jinsi l-eżami ma nafux. Um, but um, xejdu um, hemm bżonn li jsir malajr. Jina fi żmien is-sajf li għadda kun ktibt personalment fuq il-Facebook page tiegħu lil Dottor Fern. Dottor Fern nafu ġifieri fil-passat. Kien kitib li lura għalli rej għalli ħan indaga. Imma there was no feedback. Ma nipretendix li Dottor Fern kien se jidħol fil-każ personalment, naħseb għandu ħafna Dottor Fern mhux jaħseb fuq is-saħħa ta' Malta. Sawa, biss li jiġi xi ħadd delegat u li dat delegat jagħmel kuntatt magħha. Rajt hija l-inqas ħaġa li wieħed jistenna. Anki għas-serħan il-moħħ tal-persuna konċernata. Sawa, bażikament it-sitt. Kull għajna ġistaw ta' twa, kun apprezzat. Insellimlek. Ciao, bye.
Mela, mek smajna il-ħabib tijak Rej fej rakkonta tajjeb fis-sens dak kollu li smajna minnaħa tijak dan qed jgħid jafek li inti mara b'saħħtek kif spjegaj tajjeb inti u kif kieku kienet ansjeta naħseb jien u kol anka fl-opinjoni tiegħi meta inti tara riżultati u kondizzjonijiet li kellek li kellek tingħata wkoll antibiotics Tom, mek ma naħsibx li f'Kastanzja ta' jagħtu antibiotics, ġifieri kien hemm kondizzjoni. Anti-anxiety jagħtu.
Eżatt, u provajt darba darba. Ma kellek episodji fejn inti mrat li kellek bżonn l-antibiotics, ġifieri mhux l-ansieta. Żgur, l-antibiotics eh, fil-bidu ta' I had a lot of viral infections, waħda wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. Li ma jiġux ikkaġunati mill seta, jiġifieri xi ħaġa. Ma nafx, ma jidhirlix, you know, it's like filli, you know, filli qiegħda b'saħħti filli f'daqqa waħda nibda nimra. Qatt ma kont mara marida f'ħajti. I mean, there's a big change. It's like day, day to night, you know? U mux, mux kas ta' anorexia fejn ma nixtieqx qed nagħmel xi protesta jew jien nixtieq niekol anzi qed ngħid għal min jiekol u jixrob. Nixtieq imma meta niekol u nixrob it's like my body turns cold, at night, it, it, weird things start to happen to my body, you know? Bħalissa, uh, ħalqi niexef u xiftajn xfin, wiċċi niexef, nieħi niexef, kollox niexef. You know? Boss il-ġisem qed jgħid għandu bżonn something is being nutrienti. Skur, it's like all the nutrients are, are, are being denied to my body, you know, not because I don't want them, because I, I want to eat and drink properly, but something's attacking my body. Yeah. Ma nafx xiex, ma nafx xiex, I mean, u dan l-aħħar kien hemm affarijiet li ma jidrux tajbin. I have a cyst in my pancreas, you know, which I have to, you know, għamilna test tal-liver u di ħarġet coincidentally. Xtaqt għamlu qabel tabib jiet jista low, jista le, ma jena ma nixtiex nistenna. First of all, ili ħames xhur ma mur xogħol. qed nimmissja x-xogħol. Nixtieq nixtieq infiq ħanu ġemmu li xogħol kolli l-ħajja tiegħi. It's like my life has been destroyed, you know, I'm running out of money, ma nafx għada, pitada, meta ħajwa fuq il-paga, dik qed tinkwitani ħafna. So, I cannot wait, il-faqt ħafna spejjeż jien, you know, okay, screw the money. It's all about, you know, health, health comes first, but I want to know what's going on. Ħalli jiena

U ma din l-ebda forma ta' support. Ġielet imma taf li għedha emmek eżistenti. Zgur. U inti tkun taf xini biex għall-inqas forsi jekk hemm il-kura tagħha tibda dik il-kura biex inti terġa' tieħu l-ħajja tiegħek. Għalija, you know, anka ġurnata tnejn tlieta ġimgħa wisq għax qed mhux qed norqod billi. Testijiet pereżempju hemm xi ħaġa fuq il-liver ukoll, il-ħassir, però mhux qed ikollok. Well, il-protokoll hija li tagħmilha sena wara. Imma, jekk qed tkolli dal-problemi, jista' jkun u tqajt ma' tabib fil-emerġenza li qalli meta trid ejja kellimni, he's like following my case, you know? Okay. Missiru miet kondizjoni ta' IPMN, I have IPMN, a cyst in my liver, which could become cancerous. u missieri he died of pancreatic cancer, so it's in the back of my head, you know, it's like I worry. Alright, allura dik il-fazi mill-ħajja tiegħek ukoll jisa aktar anqal
ma nix naħseb ħażin. Kulħadd. Ma nix naħseb ħażin.
Naħseb li għaddi minna kulħadd min ikollu fil-familja tiegħu ċirkostanzi bħal daw, ġifiri naħseb li hija normali li persuna ikolla biża' speċjalment ikun ikun hemm każijiet ta' kanser jew affarijiet episodji li fil-fatt anke t-tobba stess jistaqsu meta jkunu inti tmur għandhom jgħidilek kif kien hemm xi episodji ta' ta' cancers fil-familja ġifieri. Yeah, of course.
Mingħajr ma trid inti ħatibda taħseb Di sirt naf bija, koincidenti li għax inti sirt naf bija tal-ħagġa meta inti tipprova tagħmel tagħmel ah, skan ta' xi ħaġa oħra, fatti għamlu skan tal-liver minħabba l-liver enzymes tiegħi u lew mola s-sema. You know, tabib personali tiegħi għalli mhux qed joġobni. Kif ġifiri bħala riżultati qed Of course li ma fajt ħżiena. Le, mhux ġast, anzjeta.
Mhux għalhekk qed ngħid. Ġifieri qed jindika li hemm xi ħaġa fil-ġisem li mhux qed taħdem sew, ħanejdu hekk. Iva, iva.
Rej semma wkoll li anka bat messaġġ fuq il- fuq il-page ta', ta Dr. Fern kien hemm xi risposta minn dak iż-żmien. Qatt ma ċempilli ħadd. Qatt ma ċempillek ħadd. Għajni, meta mort meta għamilt il-post fuq Facebook milux u intkom battu li messaġġ. Ah, ah, dak il-ħin ċempil li xata customer care. Għax I said, I was, I was saying, I'm gonna go to the media because like, ma nistax ikun. Nejx ġuna toħra ek. You know, I can't sleep at night, blood is coming out from my nose, I'm from my throat, I'm not able to eat, I want to eat and drink. Ġismi nixef minn fuq sisfel minn ġewa minn barra. This is not sustainable. You know, I mean. Inti issa kettejx il-ħajja kull sekonda. Ja, ma nafx qed jiġri. Tistenna risposta għal dan kollu, ġifieri. Ġifieri kemm mela. jista' jkun jekk għandi nagħmel xi testijiet nagħmilhom malaj. Mhux għax jiena nixtieq inqabbes il-ħadd ieħor, imma tħoss li tħoss li qed tmur lura kull sekonda tista' tgħid iva. u qed tħoss il-ħtieġa li għandek bżonn li xi ħadd b'xi mod jagħmel li hemm bżonn biex inti tkun taf għall-inqas dil-ħaġa minn fejn ġiet u iktar iktar mhux minn fejn ġiet imma x'jista' jsir minn issa l qudiem I mean, of course, u fejqat qabel ma fejqat ma mort l-isptar mur l-isptar, mort l-isptar xi sebat minn darbit, emerġenza ma nafx kemm iktar, per esempio, l-history tiegħi fit-2020-21, rari, just normal check-ups. 2022, end of, end of 21, 2022, oh my god, oh my god, u rrit nejt, I mean, hemm ħafna tobba tajbin. U kien hemm minn prova jgħini. I mean, napprezza ħafna, imma I need things quick because ma niflaħx iktar. Mela, fuq l-appell tiegħek inkompli jien min-naħa tiegħi wkoll nittamaw ħafna li l-awtoritajiet ikkonċernati u dawk kollha li fil-possibilità tagħhom jistgħu jgħinu b'xi mod il-Mirjam sabiex din forsi terġa' tikseb il-ħajja tagħha lura tal-inqas hemm tkun tista' tiekol tixrob u bil-mod il-mod terġa' tirpilja u tibda tmur għax-xogħol kif qalet tajjeb tixtieq li terġa' tikseb ħajjitha lura, però sakemm ma jkunux jafu minn xiex u x'ikkaġuna dan kollu, Miriam kull sekonda ta' ħajjitha hemm il-biża' li tista' anke saħansitra forsi ma tafx kif ħadd ispiċċa. Ġifieri naħseb huwa każ fil-fehma tiegħi, l-opinjoni tiegħi huwa li jiġi priorità Da mhux qed ngħidu ġimgħa, ġimgħatejn imma għaddiet kważi sena. Il-fuq minn sena. Il-fuq minn sena, ġifieri naħseb wasal fl-istadju li minnu konċernat jara x'jista' jagħmel minn naħa tiegħu sabiex inti tibqa' jiġi investigat il-każ tiegħek kemm jista' jkun sabiex tissolva din is-sitwazzjoni. Jiena ukoll om ta' żewġ irġiel, you know, ġivnotti, ma nixtieqx imut, ovvjament. Nħobbhom ħafna. Ma nixtiequx jarawni hekk. Nittamaw li anka forsi jkun hemm media zoħra li jagħtu l-opportunità lil Mirjam sabiex il-vuċi tagħha tinstema' wkoll hemm barra, sabiex il-luġieħ tagħha jinstema' wkoll hemm barra, ikun hemm kompassjoni ma' din il-mara li kull ma tixtiequ li tgħix ħajja. Din hija naħseb ix-xewqa ta' kull bniedem li jgħad fid-dinja, ma qed titlob xejn, ħlief li tixtieq tgħix il-ħajja tagħha bil-mod li kienet tgħix qabel ma ġara dan kollu, ġifieri mhix qed titlob xejn ta' barra minn hawn. Però naħseb li anka bħala pajjiż, bħala aħna ngħidu li wieħed mill-aqwa li hawn fl-Ewropa fejn tidħol fejn jidħol qasam mediku, naħseb huwa xieraq li Ladarba qed ngħidu li aħna għandna l-pajjiż avvanzat anke fit-teknoloġija u fejn tidħol bażi ta' xjenza, naħseb huwa każ bħal dan fejn nistgħu nutilizzaw dawk l-affarijiet il-makkinarji kollha bit-teknoloġija kollha li għandna sabiex ninvestigaw aħjar u din il-persuna jkollha l-ħajja tagħha li terġa' tiġi għan-normal. Jiġifieri mhux qed nitolbu affarijiet kbar imma milli hemm kun qed nitlob huwa li jkollha ħajjitha lura u li xi ħadd jagħmel dan kollu possibbli. Ma nafx hekk tixtiex iżżid xi ħaġa minn naħa tiegħek. That's all, that's all really. I mean. Nittamaw. Għandek raġun, nittamaw li l-messaġġ joħroġ ħareġ hemm barra mal darboħra nappella l-medja soħrajn sabiex jagħtu każ ukoll u forsi anke jikkuntatjaw lil Mirjam u jagħmlu l-intervisti biex aħna bħala medja nagħmlu x-xogħol tagħna biex inwasslu messaġġ għal dawn in-nies li kif rajna imnalla kien hemm support li, li Mirjam kitbet fuq Facebook sabiex tipprova tiġbed l-attenzjoni ta' barra, aħna tajna l-opportunità l Mirjam nittama li intom medias qed nagħmel appell minn hawnhekk tagħmlu l-istess bħalna ħalli din l-istorja tibqa' toħroġ hemm barra sakemm Mirjam ikollha risposta għal dan kollu. Dak kollox minn naħa tiegħi, insellem il kulħadd u grazzi tal-isegwejtuna.